Shwmae tydach chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n ansaf gan iach. Diolch yn fawr am eich ymuno â mi yn y fideo hwn. Fan yma allwch mynd i greu neu mewn sefydlu yr amgylchiad ar gyfer y datblygiad o'r wefan neu drwy'r iaith PHP. Ar gyfer hyn, mae'r tri pheth sydd angen i'w wneud, yn gyntaf mae angen i mewn-sefydlu yr iaith datblygiad PHP, yn ail mae angen i mewn-sefydlu yr gwenith neu gwenwr ar gyfer yr wefan ar y cyfrifiadur leol, ac yn trydydd mae angen i ysodi i fyny y wefannau neu'r tirogaethau rhithiol ar gyfer yr datblygiad o'r gwefan neu yn yr amgylchiad datblygiad ar y cyfrifiadur lleol. Yn arferol, os ydyn eisiau i fewnsydlyfu rhyw feddalwedd ar yr cyfrifiadur yn Linux, os ydyn ni'n ddim yn gwybod unrhyw meddalwedd yn arbennig ond ydyn eisiau i archwilio yn y llestri o'r feddwedd yn rhyw hanfod renc neu hanfod rhestr arbennig. Felly, fe fyddwn ni'n argymell defnyddio rhyw rheoliwr pecyn fel y Semnetic. A dyma fe ar yr ochr dde fan yma.

fan yma ar y ochr chwith. Wel, fan yma, mae gyda ni yn y teulu o'r dosbarthiadau Linux sydd yn apelio neu hilio oddi wrth yr dosbarthiad Debian, fel er enghraifft Ubuntu, ai Epil, ac hefyd eraill fel Dev1 neu Devuan.

sydd hunain yn galw ar APT. Ac os rydyn ni'n mewnbynnu ar gorchymyn APT gwagle namin namin cymorth, dyma'r er gwybodaeth anglyn at sut i ddefnyddio y feddwedd hon, fan yma. Ac hefyd, os ydyn yn member ni, yr gorchymyn RPT, cysylltnod cyrchu, ac wedyn namin namin cymorth, fel hyn. Dyma'r er gwybodaeth ynglyn at sut i defnyddio yr er gorchymyn yma. Mae'r ddau ohonynt yn ychydig yn wahanol ond maen nhw'n yn union yn gwneud yr un peth, sef i reoli y mewn-sefydliad ac hefyd y dad-sefydliad neu dad-fewn-sefydliad o'r pecyn neu o feddwedd ar yr cyfrifiadur. Felly, ar gyfer yr mewn-sefydliad o'r amgylchiad ar y cyfrifiadur hwn ar gyfer yr datblygiad yn y iaith o PHP ac hefyd yn defnyddio yr gwenith Apache yn y datblygiad o wefannau, rwy'n gwybod, rwy'n eisiau. y dwy feddalwedd yn enwedig, sef PHP a'r Apache. Felly, mae'n yn cyflymach ac yn gyfleusach i ddefnyddio y rhyngwyneb gorchymyn llinell. Oherwydd hyn, dwi'n mynd i defnyddio hwn trwy terfynell i fewn sefydlu y weddywedd hyn ac wedyn i Osodi i fyny yr ymgylchiad ar gyfer hyn. Felly, os dwi'n yn mewnbynnu yr gorchymyn, pwy ydw i? Dyma'r yr enw y defnyddiwr cydredol, sef nid ydw i yn y cyfamser yn fewnllwfnodwyd fel yr defnyddiwr gwreddyn. Felly, os dwi'n eisiau i rhedeg unrhyw gorchymyn sydd yn perthnasol i'r mewnsyfydliad o'r pecyn neu, neu dad fewnsyfydliad, yn angen i rhedeg y gorchymyn gyda'r yr caniatadau o'r defnyddiwr gwreddyn, ac fi'n gallu gwneud hyn yn yr traddodiad gyfredol trwy ddefnyddio yr gorchymyn pseudo fan yma, sydd yn cynrychioli y geiriau yn Saesneg i wneud fel y defnyddiwr gwreddyn neu defnyddiwr goriwch. Felly os dwi'n eisiau i wirio os ydy rhyw begyn neu feddywedd

Ac nawr os dwi'n dim ond yn pwyso ar y botwm doddiad, fe fydd hyn yn rhestru y pecynnau neu feddalwedd i gyd sydd wedi eu mensatberlid yn y cyfrifiadur hwn, fel hyn. Felly os dwi'n eisiau i wirio os ydy yr meddalwedd fan yma, sef Zenity, wedi ei mensaferlwyd ar y cyfrifiadur hwn, dwn yn gallu rodi neu bibellu yr allblniad o'r gorchymyn olaf i miwn i'r gorchymyn arall i alldynnu dim ond y llinell neu'r llinellau sydd yn cydgymaru gyda'r patrwm archwiliedig fel hyn, felly yn y cracen bach os dwi'n um, ddim yn pwyso ar y botwm saith i fyny fel hyn, dyma'r archymyn olaf, felly yn yr ymgylchiad Linux ar yr rhyngwyneb llinell gorchymyn os dwi'n eisiau i rhoddi neu bibellu rhyw allbelniad oddi wrth rhyw gorchymyn i'r gorchymyn arall a rydyn yn defnyddio yr arwydd nod pibell fel yma ac wedyn os ydyn eisiau i alldennu rhyw patrwm oddi wrth rhyw rhestr o llinell yn yn gallu defnyddio y gorchymyn grep fel hyn. Ac wedyn, yn y dwbl dyfnodau, rydyn yn gallu penodi y patrwm i archwilio amdano fe fel hyn. Fan yma, y patrwm sydd rydyn eisiau i archwilio yw y gair zenity gyda'r yr arfnod blaenllaes ar ei ôl, oherwydd mae'r patrwm hwn yn arwyddocaol y terfyniad o'r enw o'r pecyn priodol. Er enghraifft, os ydyn ni'n yn penodi y patrwm X serfa neu X gwenith,

gwahanol yn y patrwm. Er enghraifft, os rydyn yn defnyddio yr adaswr hollfudol, rydyn yn gallu penodi y fachlithren egg ar ôl y blind slice. Felly mae'r yr all slice yn uniongyrchol yn tu flaen i'r blind slice yn diangu yr blind slice oddi wrth y trydygaeth hon. Felly nawr os rydyn yn pwyso ar y botwm doddiad, Fe fydd hyn yn dychwelyd yn unig y llinell ar gyfer yr feddalwedd Zenity fel hyn. A dyna ni. Felly os ydyn eisiau i wirio ai ydy PHP wedi ei meansefydlu ar y cyfrifiadur hwn, rydyn yn gallu alysod y Zenity gyda'r er gair PHP fel hyn. Ac mae'r er ateb yw nac ydy, ac os does dim unrhyw canlyniad ar gyfer y patrwm hwn, yn yr un fodd os rydyn ni'n yn gwneud yr un peth ar gyfer Apache, a dyma'r yr un ateb. Felly os rydyn ni'n eisiau i wirio a ydy yn feddwl wedd PHP ar gael oddi wrth yr cadwr fedd neu'r trysor fedd ar gyfer y pecynau a rydyn yn gallu defnyddio, yr un gorchymyn, ond wedi heb cor neu o dynnu mas yr dewisiad na myn na myn mewn sefydlwyd fel hyn. Felly, nawr, dyma'r yr allbyniad, mae'r yr pecynau hyn ar gael oddi wrth yr cadwfa neu'r cadwfeydd Ond, dwi'n sylwi, nid ydi Apache yr enw priodol, ond oddi wrth yr enw Lib Apache ddoe fan yma, dwi'n yn dyfalu mai'r yr enw priodol o'r pecyn Apache nawr yn Apache ddoe yn hytrach na'r Apache ei hunan, felly os dwi'n yn alrhedeg y gorchymyn nawr gyda'r yr Apache ddoe, A dyma fe. Dyma'r yr pecyn fi'n eisiau i bensyffylu ar yr cyfrifiadur hwn. Ac hefyd yn yr un fodd, os dwi'n mewnbynnu yr un gorchymyn gyda'r patrwm PHP, Dyma'r yr pecyn fi'n eisiau i gan syfylu ar y cyfrifiadur hwn. Felly, fi'n mynd i wneud hyn yn ar. Yn gyntaf, fi'n mynd i fe'n syfydlu yr feddalwedd PHP yn gyntaf, ac wedyn yr gweniwr neu gwenydd Apache 2 fel hyn. Yn gyntaf, bydd angen i sudo neu wneud fel yr defnyddiwr gwreddyn, ac wedyn bydd angen i mewnbynnu yr gorchymyn apt, ac wedyn bydd angen i mewnbynnu yr uh, dewisiad o'r gorchymyn yma mewn sefydlu fel hyn, ac wedyn bydd angen i penodi yr enw o'r pecyn priodol, sef PHP. Fel hyn. Nawr mae'n e'n dweud ar ôl yr gweithrediad yma, fe bydd 25.4 megabit o gofod dysg ychwanegol wedi ei defnyddio, ydych chi'n eisiau mynd ymlaen? Ydw neu nac ydw, felly dwi'n mynd i mewnbynnu y llythren y ar gyfer ydw, mae'r

yn diffygio, felly, y rheswm ar gyfer hyn oedd nad oedd yr cyfrifiadur wedi ei gysylltu gyda'r rhyngwyneb na'r mar yr eicon ar gyfer hyn nawr yn arddangos yn yr panel rhanbarth, felly os ydyn nawr yn arddedig yr un gorchymyn fel hyn, Nawr os dwi'n dim ond yn pwyso ar y botwm dodiad heb unrhyw mewnbyndiad fel hyn, ac nawr mae'n barhau i fewn sefydlu PHP.

A dyna ni. Nawr, rydyn gallu gwirio ai ydy yr PHP wedi ei fensefydlyd yn llwyddiannus trwy mewnbynnu y gorchymyn ar gyfer HP ac wedyn y namin namin cymorth fel hyn. A dyna fe. Roedd y minsefydliad yn llwyddiannus, nawr yr hyn ni'n gallu gwneud o'r un peth ar gyfer Apache 2 fel hyn. Nawr mae'r yr feddalwedd wedi darganfod mai'r y pecynau hyn sydd yn eu defnyddio gyda'r yr Apache 2 ddim yn dal yn ei angen, neu ddim na fwy yn ei erfynwyd. Felly, mae'n argymell i defnyddio yr gorchymyn gwneud fel defnyddiwr goruwch,

Wedi'r gosodiad yma, fe fydd 578 megabyte o gofod disg wedi ei gollwng, ydych chi'n eisiau mynd ymlaen? Ydw. A dyna ni. Nawr, dyn ni'n gallu parhau gyda'r er gwnsefydliad o'r Apache 2 fel hyn. Felly, anglyn at yr allbyniad o'r neges, Fan yma, mae'r yr Apachedau yn eisoes yn y Rhodegaidd y diweddaraf, ac wedyn, dydym wedi uwchraddio, dydym newydd ei sefydlu, dydym i'w tynnu a dydym heb ei uwchraddio. Rwy'n dim ond yn gallu dyfalu, mae'r yr apartheid wedi ei nunsyfydlwyd ar yr cyfrifiadur hwn, er fod pan dwy'n yn gwneud yr cwrestri o'r pecyne trwy'r y gorchymyn apiti gyfer yr patrwm apache fel hyn, mae rhywun nawr yn dweud mae'r yr apartheid doi wedi ei miwnsefydlwyd. Er nad oedd hyn yn digwydd, dim ond nawr o blaen, ond cyn hynny, rhedais i y gorchymyn APT cysylltnod cash neu APT cysylltnod rhagor fel hyn, fan yma, ac roedd hyn yn dweud ar y tro cynharach yr un peth fel fan yma. Ac efallai fe oedd hyn y peth oedd yn achosi yr Apachedau i arddangos ar yr ail dro ac nid ar y gyntaf. Felly dwi'n ddim yn unig yn gallu dyfalu, efallai roedd hyn oherwydd rhyw wach yn yr gorchymyn mewn bennwyd y tro gyntaf, neu rhyw reswm arall. Mae gyda ni y rhybudd fan yma, does dim gyda'r yr apiti rhyngwyneb, llinell gorchymyn, yn wastadol, felly mae angen i defnyddio gyda gofalwch yn y sgriptiau. Felly os ydyn nawr yn agor yr poriwr, Ac wedyn os rŷn ni yn marcio i'r gyfeiriad IP neu'r protocol rhyngwyneb ar gyfer yr gwesteiwr lleol, sef yr cyfrifiadur hwn fan yma, mae'r tudalen hon yn cadarnhau mae'r Apache ddoe wedi ei myn-sefydlwyd ar yr cyfrifiadur hwn ac mae'n gweithio yn y cyfamser. Felly, os ydyn ni'n angen i ychwanegu rhyw deriogaeth neu wefan i mewn i'r gwenith wefan ar yr cyfrifiadur lleol yma, rydyn ni'n gallu parhau yn uniongyrchol gyda'r hyn. Ond cyn hynny, dim ond i dweud, ffordd arall i gartnau os ydy rhyw begyn neu feddalwedd wedi ei fensefydlwyd ar y cyfrifiadur yw i ddefnyddio'r agorchymyn DPK eg, fel hyn fan yma. Fan yma, dwi'n yn defnyddio yr gorchymyn

Chwaraeodd archwiliad ar gyfer yr patrwm Apache ddoe yn y dwbl dyfnodau. Wedyn os dwi'n nawr yn pwyso ar botwm dyddiad, a dyna ni. Mae'r hyn yn cadarnhau mae'r yr feddalwedd Apache ddoe wedi ei fe'n sefydlwyd hefyd ar yr cyfrifiadur hwn. Nawr y cam nesaf yw i ychwanegu y Ceragiaeth newydd imiwn i'r Apache Doi neu'r y Gwenith Gwaevan ac ers mynd i ychwanegu y Ceragiaeth dev pwynt gerfa pwynt com

Felly, ar gyfer hyn, rydyn ni'n gallu, yn gyntaf, mewnbynnu y gorchymyn sudo i wneud fel yr defnyddio gwreddyn ac wedyn gwagle, a wedyn rydyn ni'n gallu mewnbynnu y rhwybr i'r fel wedi y gorchymyn VI, sef y golygydd, ac wedyn y rhwybr i'r fel. fel hyn, ac wedyn yr enw o'r fel ei hunain, fel hyn, a dyna ni. Felly os ydyn ni'n eisiau i ychwanegu wefan rhithiol ychwanegol, ydyn ni'n gallu, yn gyntaf, creu y tag ar gyfer hyn, sef mae angen i mewnbynnu yr tag ar gyfer y gwesteiwr rhithiol fel hyn, ac wedyn y serenig, ac wedyn yr gwahanod, ac wedyn yr rhydd 80. Mae'r hyn yn arwyddocau ar gyfer yr gwesteiwr rhithiol fan yma yn yr gwenydd gwefan Apache 2, mae angen i cyferio pob un erfyn sydd wedi ei gynrychioli gyda'r Serennig i'r rhif porthladd 80, sydd yr rhif porthladd cyffredinol ar gyfer yr protocol HTTP neu y protocol rhyngwyneb, ac wedyn mae'n angen i mewnbynnu y cae tag ar gyfer yr gwesteiwr rhithiol fel hyn. Nawr, mae angen i benodi y cyfeiriad neu lleoliad o'r gredyn o'r wefan yma trwy ddefnyddio'r yr arwydd ar y gredyn o'r dogfennaeth, fel hyn, ac wedyn yn y dwbl dyfynodau yr llawn llwybr i'r gredyn, sef catref, un, ac wedyn gerfa

I bawb, fel hyn. Mae angen i gofyn pob dim i fod yn rhodwyd. Nawr os ydyn achub y ffael ac wedyn y peth nesaf yw mae angen i ychwaneg yr wefan newydd hon i mewn i'r ffael ar gyfer y gwesteiwyr ar yr gweinydd lleol yma ac rŷn ni'n gallu gwneud hyn trwy'r golygu y ffeil yn y pregell ac ati ac wedyn gwesteiwr a dyna ni ac rŷn ni'n gallu ychwanegu yr cyfeiriad ar gyfer y protocol rhwng gwyneb fel hyn dyna ni yr cyfeiriad ar gyfer yr gwesteiwr lleol 127.10.10.1 ac wedyn mae angen i mewn bynu yr enw o'r gwenith newydd sef dev.gerfa.com ac wedyn mae angen i achub y ffeil A dyna ni. Nawr, y cam nesaf yw i creu yr pregelli ac hefyd y tudalennau ar gyfer yr wefan newydd hon, ac rydyn ni'n gallu gwneud hyn trwy'r yn gorchwilio i'r blaenslais cartref, blaenslais un, ac wedyn creu y pregell. Ac wedyn, rydyn ni'n gallu gorchwilio arno fe fel hyn, Ac nawr rydyn ni'n gallu creu yr ffeil gyda'r yr cod tarddiad yn yr iaith PHP fel hyn. A rydyn ni'n gallu defnyddio'r golygydd VI ac wedyn index, wedyn point PHP, ac rydyn ni'n gallu dechrau gyda'r apeniad y bychnod doctype ar gyfer HTML5, gwacle HTML, ac wedyn HTML, wedyn corff, wedyn y cae tag ar gyfer corff, ac wedyn y cae tag ar gyfer HTML, wedyn imiwn ac rydyn ni'n gallu mynbynnu yr adran ar gyfer y cod tagiad yn yr iaith PHP, ac fan yma rydyn ni'n gallu Adleisio ar y tudalen yr atalniad o'r ffythiant dyddiad ac wedyn y patrwm o'r dyddiad sef yr flwyddyn, mis, dyddiad ac wedyn gwagle ac wedyn yr awr ac wedyn yr gwahanod ac wedyn yr munud ac wedyn yr eiliad ac wedyn os yr hyn nawr yn ychydig y ffeil ac wedyn os yr hyn yn defnyddio'r er gorchymyn i rhedeg fel yr gredyn ac wedyn os yr hyn yn Mae'n bennu yr gorchymyn ar gyfer y gwasanaeth, ac wedyn y patche 2, ac wedyn gwagleu, ac wedyn i al glithio fel hyn. Os ych chi'n dychwelyd i'r porwr, ac wedyn os ych nawr yn mewnbennu yr cyferiad ar gyfer y gwefan newydd, A dyma fe. Mae'r er, dudalen PHP nawr yn gweithio heb trafferth ar y cyfrifiadur. Felly os ydych nawr yn dadebri y dudalen gyda'r pwyso ar yr botwm F5, a dyna fe, mae'r er, eiliadau wedi ei gyfnewid. A dyna ni i gyd ar gyfer naw. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei darllen yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl.